Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata gore re dire reading ya rena ya yona beke ye, re bone gore na tša beke e di eme ka sebopego mang. Ke na le the Ten of Pentacles in reversal, ke na le the Page of Swords, Ke na le the temperance, ka buša ka ba le the ten of cups, ka ba le the queen of swords, ka ba le the king of cups, nine of swords, four of swords le the five of swords. E re ka lebelela ka um reading ya rena today e tletše ka di-swords tše dintšha gampe go ra gore ke ntweng go a lwewa okay e ke tsamaya le tšona Ke tlo thoma ka um, the ten of pentacles in reversal, the page of swords le the nine of, I mean, le the temperance, okay? Mo o botšiwa ka mabaka a ditšhelete go bonagala beke key kudu matšatši a mabedi a mararo a yona beke starting from today mabaka ditšhelete a ka se sepela gabotse o tlo kgwetše le gore wa shotha shotha mo le moke ka ditšhelete mabaka a se a sepela gabotse ka mokgwa le gore bo nagane gore a tla sepela ka gona um molaetša o kry-ang go tšwa go mangwele a gago ke gore le ka go ba creative o se kwa dependa godimo ga ntho e le gore e o fa tšhelete fela let's say motlho mongwe wa šoma kgwetša le gore o dependa godimo ga mošomo wa gago fela le ka go ba creative tše dingwe di-creative ideas ba ka o tlela tšona ba ka go fa tšona mo ditorong goba ka yona intuition goba ka tšona dikgopolo positive thinking ba ka o tlela tšona ka yona tsela e neuwe ntho e tlo e tlhokomelang ke di-negative thoughts o se ka kgotse le gore badimo bao ba mangele ba ba otlela ba go fa di-creative ideas di tla through di-thoughts and-e ge o fetsa o kry-a yona message owa yona um business idea e le gore ba go fa yona wa kgotse e le gore go thoma go tla a negative force mo go wena an evil force mo go wena e go botša gore o se ke wa dira so o ka se be successful nna ka o thoma go ke nyatša o thoma go ba le fear jwalo le jwalo

di-dreams a ke re na le ditoro tše le gore ba le tšona bošego re robetše re ba le ditoro no kgwetša kore dilo tša re ke di-day dreaming o se o robale o no kgwetša le gore o dutše o nnoši o ne o tla le megopolo e mobotse mo go wena e go botša gore wa tsa o ka dira so o ka re ka eng eng wa rekiša o ka dira one two three four five jalo le jalo o ka tsamaya sekolong sa go roka wa ithuta go roka wa rokela batho dilo wa dira tšhelete jalo le jalo wa kgwetša le gore o ba le those thoughts so ka ditla le tšeo ke tšona di-creative ideas ke ka mokgwa le di tla ka gona ge di tla mo go wena make sure ya gore kore dilo tsone tšeo di tla mo go wena di-day dreams tšeo tša gago wa di dira gore di be nnete o di phethagatša gore e be a reality go ra gore tšea action godimo ga tšona ba o file mogopolo ba o file matsogo ba o file tše ba o file go tšona so šomiša mogopolo wa gago šomiša tlhaologanyo ya gago o se ke wa dula phutha matsogo wa re lampona gore ke gola bokae Ka mehla go lla ka mabaka a ditšhelete, ge dilo tša bophelo di sa balance. Ga ba rate. Ka mehla o tshwere ke stress, o palela ke go robala bošego, o palela ke go rapela. Ga ba rate. Ba nyaka go bona o phela gabotse mo lefaseng. So šomiša dimpho tše ba go fileng tšona. Those creative ideas ke some of di blessings tše re kry-ang go badimo. goba go mangwele a rena. Di-blessings ha di tle fela ka tšhelete, le ka mokgonne o ka mokgwa di tlang ka ona di-creative ideas. Ba o fa those ideas, gore ka tsone di-ideas tšeo we o eme ka maoto, o thoma o ke šomela, ka gore mangwele ao a se mangwele a go tswafa, a se mangwele a go pharaseseka, ba nna fase, ba no emela gore bona ba direlwe nto engwe le nngwe. Ke mangwele a la o ema ka maoto a mabedi, ba independent, therefore ba nyako le wena o be independent. so and then ba butša ba re o ithute go balantsha dilo kore when coming to mama ka ditšhelete šomiša tšhelete gabotse go itshwere e kore tšhelete o e berekela ga botlhoko so e rate ka gore o e berekela ga botlhoko a e re ge e fitlha ka makara matso wa gago o e tshwara gabotse o e šomiša gabotse dilo tša botlhokwa and o se ka lebala go beela for tomorrow o tše ngwenyana o e latlhela ke kwa matheko kwa bja kapanke goba mo ka bjang gona o tseba gore ga e setse e le gore tšetši le le gore pula e nele ka matlorotloro a go berekege mathata ke a mantšhi wa tsewa gore o leba kae o kgona go ntšha gona ka nako ngwe ee kwa ne ba le batho le ba fela ba go thuša ka tšhelete o setse o šothile mo le moke a kere mara o ka kgwetsa le gore nako ngwe go ya go bona o kgwetsa le bona ka nako o ga bana selo then o sa tlo bereka jwang ene le o ka kgwetsa le gore well ke ntse la re ga o bereke mara ke ntho e la ba reng gona ba re ema ka maoto a mabedi Ge Lorasotlo o realiza di creative ideas tša gago, ke nako ele ya gore o laete di candles tša gago o bolele manyoli a gago, o ba kgopele gore ba o tlišetše di creative ideas, ba o botše gore na ke eng dilo tše le gore o ka di dira. Gomme o fetše o theeletše pelo ya gago, o theeletše tlhaologanyo ya gago, o theeletše mogopolo wa gago, ba tla go tlela ka tšona dilo tše le gore wena o swantše o di dire. okay ke na le the ten of cups ke na le the queen of swords okay mo ba botsa ka taba ya family ba botsa ba family is very much important very very important blood is thicker than water mara ka nako tše dingwe it is not thicker than water ye o swantse o ye gopola akere and then go wena o tlo no ba tšametša batho bana ba e le gore wa bona le bona ba o supporta le ge ba sa o support ka tšhelete mara ka di ideas go ena le mathata ba na le wena ka ra mathata a gago ga ba go tshegi ga ba go sebi ga ba go nyenyi ga ba o lakale dilo tše dimpe ga ba na mona godimo ga gago then ke batho ba e le gore ba re ba batametša gaufi le yone batho ba e le gore ba dira ba kore ba o dira gabotse ba o dira ka go loka ba o botsa ba re o bogalenyana so fokotša bogale bowe Fokotša bogale bowe, mme bo tlo kgotše le gore ka nako nngwe ka bogale ba gago kore you are chasing other people's away. O koba batho ba ba e le gore ba go rata, ba e le gore ba tla go wena ka di-good intentions and ba e le gore bile ba romela ke mangwele a gago. So wa ba tshoša batho ba uwe and ka nako ba dira ba boela morago batho bale. So ba re fokotša bogale bowe. And then o be le trust ke a tseba ba bantšhi re fitlhile ka ra mathata mantšhi motho mongwe kgotse le gore bagwera go ba balekani ba ile ba re betray jwale le jwale mo e le gore o fetše le gore o fetše bile o sa tshepa motho try go balansa chakra ene uwe yene o e dirang gore wena o se ka tlha o sa trusta motho go le wena motho o tshwanetse o truste batho ba bangwe ee ba e le gore ga ba tshepagale bona it's okay Bona ebile gantši ka when coming to trust o tlo laola ke intuition. Ge e le gore motho a le mo gaufi le wena ga a tshepagale, badimo ba tla go botša ka yona intuition gore motho ga a tshepagale. Mara ntho ele ya o no kgwete le gore wena everyone ga o mo truste ga se yona, go ra gore ye nngwe ya di-chakras ga e gabotse, e underactive. Le ka go e balantsha. Ke na le the king of cups, ke na le the nine of swords, ke na le the four of swords, ke na le the five of swords. Okay. Mooki ba re, Tlogela ntwa. Tlogela go lwa. Meleko e mengwe e tla through dintwa, e tla through um dikgakgano, jwale le jwalo. Nako nngwe motho o tla mo go wena, wa go rumula, ya ba e le gore a se o go rumula fela, ke meleko, o rumilwe motho we. So o swantse gore dilo tše di so e be dilo tše le gore o kgona go di bona matlho a go a bulega third eye ya go ya bulega o kgona go di bona dilo tša mohuto mo so so ke ntho la gore o se ka ne kgwetse le gore ka metlha ge motho a o thutše ka phošo goba a dirileng wena o kitimela go kwata o kitimela go lwa no ba re ntwa ga e nyakege kudu bekeke ntwa ga e nyakege ga e nyakege le gatee and then when coming to taba tša marato wale go na le tše dingwe tše di ka sepela gabotse go na le tše di ka nna tša sepela gabotse wa kgotse le gore maybe go na le mo e le gore maybe molekane wa gago goba mogwera gago goba motho mongwe wa family gore wa mo trusta o dirile ntho e le gore ya go nyamiša and o kgotse le ntho e le gore e dira gore bošego o se ka kgotsa go robala gabotse o ba le di-sleepless nights o ba le di-nightmares jalo jalo o ba le go tlhobaela ke boroko ntho e ka tlo kgosetša mathata e ka tlo kgosetša malwetši ka ra bophelo ba gago So ye ke nako e le ya gore um nko be le nakonyana ya o no dula o nnoši kudu ka e le gore maybe go na le ntho e le gore e o kwisitše pelo botlhoko dulanyana o nnoši o spende some time alone go dira se o tla ba connecta le manyole a gago le badimo bao ba ba lego mokganyeng ene ba tla kgona go kgothatsa ba tla kgona go guida jalo le jalo o se ka lebala gore go na batho ba bantšhi ba e le gore ba ba rometše ka raphelo ba gago ba e le gore ba go rata ba re banthati ba ka ka bantlhoi ya ebile this time a re sa re banthati ba ka ka bantlhoi re re banthati ba feta bantlhoi bona ba ba feta ka nnete ee okay ka bošape ka ba le the water guardian a re go wena a re connect with, her, with your emotions connect with your emotions ka ba le the spirit fox a re wena re trust your talents in changing times okay ka karta tše tše pedi tše key um ka ge ba boletse gore o na le ntho e le gore e ka diragala ya ba le o koša bohloko goba go ba le motho e le gore um o koša bohloko o dira le tse le gore di ka ba di koša bohloko di dira gore o be le go tlhobaela o se ka robala gabotse o be le nightmares goba o kwe o le stressed o le depressed jalo le jalo akere so ba bolela ba re ba se ba botse gore e ba le nako e la o no ba o nnoši this time a ke re kore o kgone go healer o heale emotionally ge ba re connect to your um with your emotions ba ra gore healer emotionally connecta le di-emotions tša gago gore o kgone go healer o kgone go fola mo moyeng gore o kgone go tšwela pele ka tše dingwe tša bophelo leeto le le khela bophelo ke leeto le le telele o kgone go tšwela pele ka lona o se ka kgotse le gore yona ntho e la e diragetseng ke ntho e le gore e, e thoma e, e, kore ya go disturba go focusa ya go disturba o sa kgona go bona tsela ka baka la yona go tshwanetse o dire something monano wa gago o kitimela go nthwela e diragetseng ele a okweša bohloko then e thoma o sa kgona go focusa le o dira mošomo wa gago kore o busy wena o nagana ka tšela di diragetseng tšela then o bile o share ke nako jalo o share ke nako dilo a di sa sepela ka mokgola wena o di planetseng ka gona so o ska nyaka gore dilo tše dimpe tše di o diragetšego o kgwetse e le gore di affecta bophelo ba gago di affecta ditšhelete tša gago di affecta bokamoso ba gago di affecta leto la gago leo lego mo go lona leto la gago la semoya so go na le tše dingwe tše le gore ge di diragetše o ba le nako wa ipotsa gore na yele ye ke nako e la gore ke hele wa laetša dikerese tša gago and then wa connecta to yourself wa kgona go fola emotionally gore kgone go gatela pele and then ba buša ba sa buša gape ba sa go botsa gore ntho o swantse o e dira gape ke gore o truste ditalente tša gago trusta ditalente tša gago Ba re file ditalente ka tsela tša go fapana, ba bangwe le kgona go opela, ba bangwe le kgona go reta, ba bangwe le kgona go ngwala, ba bangwe ke gore ditalente tša rena di a fapana. Ba bangwe le kgona go ruta, o ka ema mo pele wa botša batho ka ntho e itseng everyone o tla ba a understand-a. Ba bangwe le kgona go counsel-a batho, go ba fa counselling batho ba le ba ka gare ga mathata goba go ba kgothatsa. so realize ditalente tša gago o tsona wena talente ya gago ke efeng ene ye ke nako e la gore o šomiše talente ya gago kudu ka gore go na le tšo le di a change jalo ka raphelo ba gago ka se sebaka seke go na le tšo di a change ge dilo di change dilo tše ding ka ra bophelo ba gago ke nto e la gore dilo tše la ka di change di bulela yona talente e la gore jale ke nako e la gore talente la e tshwanetse e šome dilo tše go change ga tsona ga se coincidence kore a se ntho e le gore ino diragala out of no way ke ka mokgwa e le gore mangelo ao ba beakantšheng ka gona gore ye ke nako e lega ge nako e, e, e, e soga e fitlha dilo tsela di santse di tšhentšhe re santse re tloše one two three ka moara bophelo ba gage goba re tše something re se shiftele kua gore a kgone go realiza ditalente tša gage ke a leboga ba gagešu ke ona message ke be ke le tshwaretše ona beke yona yeke gomme ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo amen